ndinokwasai mose muzita reshe jesu kristu muponesi wedu tichitenda mwari zvakare kusangana mukati mezuva ranhasi nekuda kweshoko ravo shoko reupenyu shoko rinotisunungura

Nedzimwe hama dziri kuteerera dziri kwese kwese nemuno munyamatanda tambe mwari vamukomborerei mwari vamuropafadzei svondo rapera paseri tanga tichitaura nyaya yekukosha kweshoko ramwari kuremekedza shoko semanyorerwa rakaitwa tichibata nyaya yekuti satani kubva pakutanga ndiye akakonzera vanhu mumunda weidheni Kuti vanhu vatsanangure shoko raMwari wawedzere watapudze. Asi Mwari zvaataura ndozvinofanirwa kuremekedzwa ndozvinofanirwa kusimudzirwa. Shoko rega rega rakabuda muromo maMwari rakanatswa sezvatakaverenga kuna Proverbio 30 vesiklo 5 atesej zvakare tikaverenga Ah, kuna Jeremiah 1 vhesikulo 11 ate 12 shoko raMwari richitaura pamusoro peIshe Mwari vachiti, Ndinosvinurira shoko rangu kuti ndiriite, kuti ndirizadzise. Saka nhasi uno toda kungoramba tichiita setinoenderera mberi, asi ndichatibatei zvinhu zvishomanini zvikuru sei zvine chekuita neshoko rimwe chete iroro. Mushoko imomo ndomunowanikwa ropa, mushoko imomo ndomunowanikwa upenyu. Shoko raMwari rinotaura kuti kuna John chapter 6 verse 63 uh, João capítulo 6 versículo 63 uh, Ishe Jesu vachitaura pane shoko ravakataura randoda kuti ndiverenge João capítulo 6 versículo 63 Ishe Jesu vanotaura kuvadzidzi kana kuti kuvanhu vazhinji vakanga varipo mushure mekunge vataura nyaya yekuti ivo ndivo chingwa cheupenyu uyezve ivo ndivo eh, nyama inofanira kuti idyiwe kuitira kuti vanhu vararame vanhu vaponeswe saka pa 63 ishe jesu vanoti mweya Ndiye unoraramisa, nyama haina maturo. Mashoko andakataura kwamuri ndiwo mweya nehupenyu. Tirangarire kuti pasvondo rapfuura paseri tainyanya kusimudzira kuti shoko raMwari haridi kuwedzerwa, haridi kutapudzwa, asi rinofanirwa kugamuchirwa nekutendwa semanyorerwo arakaitwa. Mweya yetsvina kana kuti Satani ndiye ari kumhanya mhanya pese pese achiedza kuti vanhu vasaremekedze shoko raMwari. Ndakataura ndikati kubva pekutanga zvakakonzera kuti vanhu vafe rufu turuwani pakati pevanhu muzuva ranhasi inyaya yekuti kubva pekutanga shoko raMwari harina kuremekedzwa. Satani akaita kuti vanhu wawedzere nekutapudza pashoko raMwari. Takaverenga kuna Apocalypse 22 versículo 18 até 19, inotaura pamusoro pengozi iripo kana munhu achinge atapudza kana kuti achinge awedzera pamusoro peShoko raMwari. Takaona zvakare kuna Deuteronomy 4 versículo 2 Mwari vachirayira Israeri zvinhu zvimwe chetezvo, kuti, Musawedzera, musatapudza paShoko raMwari. Shoko rega rega rakabuda pamuromo maMwari e, rakanatswa ribenyu rine simba kuponesa nekuraramisa vanhu. Takaona kuna Salmo 107 vesiklo 105 shoko raMwari richitaura kuti e, shoko renyu ndo mwenje, pasina shoko raMwari hapana chiedza. Tikazoona kuna Joao 8 vesiklo 12 Ishe Jesu vachiti ini ndini chiedza chenyika, anonditevera ahangafambe murima. Saka zvese zvinongoitika kana shoko raMwari riripo pakati pevanhu. Saka pano tiri kuona pana Zhuwawu Ishe Jesu vachiti, shoko randakataura kwamuri ndiwo mweya wacho. Hakuna mweya kana pasina shoko raMwari, nekuti shoko rakabuda mumweya. Mwari mweya. Kubva pakutanga Mwari asati asika denga nenyika, isati kwaatombowo nemavambo, kusati kwaane nguwa, akanga ari ega Mwari, asi ari mweya. Tinoenda kuna Genesis Tinonzwa neshoko raMwari kuti mweya waJehovha waigara pamusoro pemvura. Now, toona zvakare kuti Mwari paakatanga kutaura shoko, shoko rakabuda richibva mumweya, mweya wakabereka shoko. Pasati pava neshoko dzakanga dziri pfungwa dzaMwari pachake. Saka pfungwa idzodzo dzakazomaterializa kana kuti dzakazobuda dzaamuchimiro cheshoko rake Zvinoreva kuti Mwari paakataura shoko, akabuditsa hurongwa hwake hwese hwaakanga ainahwo. Saka zvese zvine chekuita naMwari, nehuMwari, nekudzikinurwa kwevanhu, kuponeswa kwevanhu. Purogirama yese yaMwari iri mushoko rake iroro. Hatingambonzwisisa pfungwa dzaMwari kana tikasabatisisa shoko rake. Ndokusaka nhasi kuti tizive kuti Mwari ari kufungei, Mwari anodei, Mwari akataurei, zvese tinozviwana muchimiro cheshoko raMwari. Ukaremekedza shoko raMwari, wabata pfungwa dzaMwari pachake. Ndo patinonomuwana ipapo. Ndokusaka Bhaibheri kuna Genesis rinoti pakutanga, nguva ichingovamba, Mwari akasika denga nenyika. Zhuwau kapituru u inobva yati pakutanga rakanga riri shoko. Hakuna kusikwa kwakaitwa chinhu pasina shoko raMwari rataurwa. Saka mushoko ndomatinobatira hurongwa hwaMwari. Ndokusaka nhasi Chinoratidza kuti vanhu havaremekedze shoko raMwari, havaremekedze Mwari pachake, kusaremekedza shoko rake raakataura. Tarisai muone pasi pezuva. Ndakataura ini ndikati hakuna bhuku rinonyanya kuzvidzwa nevanhu seBhaibheri. Vanhu havaremekedze shoko raMwari, vakada chekugarira. Unoona vamwe vanongogarira Bhaibheri, Vamwe vanogadzikira zvinhu zvavo zvino zvavanoti zvinokosha pamusoro peBhaibheri. Mumwe kapu yetii chaiyo anogadzikira pamusoro peBhaibheri kuiita setapeti yeku, yekugadzikira zvinhu zvavo. Ukaona makazadhibhanyo akawanda, vazhinji vanotora mapeji eBhaibheri vanoenda kundoshandisa. Ipapo ndipo panoratidza kuti kubva pakutanga Satani aida kuti Mwari asaremekedzwe kuburikidza neshoko rake. saka ndichada kuramba ndichienderera mberi ndichiverenga magwaro andiinawo pano now pane zvinhu zviviri zvinoitika ndingangoti zvitatu zviripo zvakakomberedzwa neshoko ramwari ndinoziva kuti vanhu vanotaura nyaya yekuregererwa zvivi vanhu vanotaura nyaya yekuberekwa patsva vanhu vanotaura nyaya yekugamuchira mweya mutsvene ndoda kuti nhasi maybe ndingangovhura magwaro mashomanini tichingoratidzana kuti munhu Hakuna munhu asina kuregererwa panyika. Munhu wese akaregererwa zvakaipa zvake. Ndichadzokorodza shoko raMwari. Hakuna munhu asina kuregererwa chakaipa. Asi dambudziko riripo nderekuti vanhu ndo vasiri kuda kugamuchira kuregererwa kwavakaitwa zvivi. Asi Mwari akaregerera munhu wese chakaipa. Munhu wese ari kufamba muzvivi, munhu wese izvezvi ari kurarama muzvakaipa. Haasi kuda kutendeuka asi Mwari akamubatsira kudhara. Mwari akakuregerera kudhara. Hapana imwe religion ichaitwa kuti munhu aregererwe zvivi. Asi chii chinomboita kuti munhu aregererwe zvivi? Ndoda kuverenga magwaro mairi ndisati ndabata uyezve imwe nyaya. Ndataura zvinhu zvitatu asi pamwe ndichabata zvinhu zviviri nhasi. Ndoda kuverenga kuna Mateyo uh, eh, capítulo 26 Mateyo eh, capítulo 26 ndoda kuti mundinzwisise kune vose vari kuteerera nevose vari kuda kubatsirwa maererano zvikuru sei nekutendeuka pazvinotangira iwewe hauna kururama kubva pekutanga Mwari akakuregerera zvakaipa usati iwewe wacho watombobvuma kuti iwe uri mutadzi. Mwari anga akugadzirira nzira kudhara yekuti udzokere kwaari ende nzira iyoyo yakauya nenzira iyi yatoda kuti tiverenge pano. Mateyo 26 vesiklu 26 ate 28. Shoko raMwari rinoti vakati vodya, Jesu akatora chingwa akachiropafadza, akachimhedura ndokupa vadzidzi vake achiti kwavari, Torai mudye, ichi ndiwo muviri wangu. Akatora mukombe, akavonga, akavapa, achiti, Inwai mose pauri, nokuti ichi iropa rangu resungano itsva, rakadururirwa vazhinji, harina kudururirwa vakatendeuka, rakadururirwa vazhinji, harina kudururirwa vatsvene, rakadururirwa vazhinji, kureva kuti Anonamata neasinganamati ende hapanawo kutanga kunamata kunoita munhu hakuna kutendeukawo kunoita munhu nekuti kutendeuka ndokunge wacherechedza kuti uri mutadzi and then wozoona nzira yacho Mwari yakakugadzirira kuti iwe uwe munhu akarurama saka ropa riri kunze rakadeurirwa vazhinji kwete vatsvene, rakadeurirwa vazhinji, munhu wese akadeurirwa ropa iroro kuti zvidini? Kuti vakanganwirwe zvivi. Saka ndiri kuti inini, hakuna munhu anoregererwa zvivi pasina ropa. Munhu anokwanisa kuenda kuchechi, anokwanisa kujoina chechi, anokwanisa kuturikwa maoko, munhu anogona kutobhabhatidzwa, asi kana asati acherechedza ropa rakadeuka, rinova ndoo rakaunza kuregererwa kwevanhu zvivi. Kana tikataura nyaya yeredensao, tikataura nyaya yekudzikinurwa, tiri kutaura nyaya yeropa rakadeurwa naMwari. Mwari akafanogadzira nzira yekuti anoda zvake kubvuma kuti ini ndiri mutadzi nekuti nyaya iripo ndeyekuti ropa rakadeukira vatadzi. Harina kudeukira munhu anoziva kuti ini ndakarurama saka asi ropa razodeuka. Aa, chakatanga kudeurwa koropa kuti munhu anoda kutendeuka, munhu anoti inini, anobvuma, anorekonyesa kuti ndiri mutadzi pamberi paMwari, ndiye munhu anosimudza maoko ake osarenda upenyu hwake kuti Mwari, ndinokutendai nekuda kweropa rakadeuka, rakadeukira inini mutadzi kuti ndiponeswe. Regai ndiende kune rumwe rugwaro kuti zviite simba tikaverenga magwaro shoko ramwari ndinovimba kuti mumwe nemumwe ari kuteerera pano paredhiyo nyamatanda iko zvino une bhaibheri pedyo newe hakuna munhu anonamata mwari asingaverenge shoko racho ramwari tinofanira kuziva mwari zvaakataura mushoko rake ndokuti kutenda kwedu kuve nesimba uyezve tizive patakazendamira romanos kapituru 5 romanos kapituru 5 ndoda kuverenga inini Ah, ngativerengei kubva pavhesikulu pavhesikulu seizvi bhaibheri riri kutaura pachena riri kuti nokuti tichiri pakushayiwa simba kwete wava nesimba kwete uine simba mutadzi munhu anobvuma kuti na handina simba rekuzvibatsira Ndingadai Mwari vasina kuita zano, ndingadai nhasi uno tese tichingotaura language imwe chete. Hatina simba, taingofa tichienda kugehena, tanga tisina kutenda kunotibatsira nekuti hapana kutenda kana pasina ropa rakadeuka paCalvary. Ndosaka pane rimwe gwaro rinoti, ngatimhanyei takatarisa kuna Jesu anova ndiye muvambi vacho nemukwanisi wekutenda kwedu. Saka zviri kunzi tichiri pakushaiwa simba. haleluya tichiri pakushayiwa simba kristu panguva yakafanira wakafira vanhu vasingade mwari haleluya munhu wese anoziva kuti inini ndanga ndisingade mwari nanhasi anotizva kuti ini handidi mwari iyewe uri kuti kana tichiparidza unenge uchiita nharo iyewe unoti kana tatisiya zvakaipa unenge uchiita nharo hauponeswewo nekuti wasiya doro kana kuti wasiya chakaipa haumboponeswe nenzira iyoyo Wakaponeswa kare uchiri mutadzi kudaro ndo nhau yandiinayo nhau yakanaka ndeyekuti pakadeuka ropa pagorogota mwari akanga atoziva kuti iwewo haugoni kuzviponesa and haumbogoni kusunungurwa chakaipa kana iye asina kuti kugadzirira nzira saka ndiri kuti nguva yewakanga usati wava nesimba kristu jesu panguva yakafanira akafira vanhu vasingade mwari Ndosaka tichiti good news, glad tidings, nhau dzakanaka. Jesu anoti endai monoparidzira zvisikwa, ivhangeri, kureva kuti endai monovaudza nhau dzakanaka dzekuti iwewe hauna need yekuti ufe uchienda kugehena nekuti Mwari akakubatsira kare. Chauri kungofanirwa kuita kugamuchira basa nezano Mwari raakakugadzirira, ropa rakadeuka paGorogota. Kungogamuchira nekutenda kuti Mwari ndinotenda zvamakandiitira, ndinotenda basa ramakapedza kare paGorogota. Zvatopera, watoponeswa, hakuna imwe nzira yaunoponeswa nayo kunze kwekutanga wabvuma kuti iwewe hauna simba, uri mutadzi, Mwari akasakubatsira. uri kuenda kugehena saka wodini nhau dzakanaka ndodzandiri kuuya nadzo kwauri ndosaka ndaverenga tichiri pakushayiwa simba uri pakushayiwa simba kudaro usina chinokubatsira uchinwa doro kudaro uchihura kudaro uchiroya kudaro mwari akafanira akufira iwewo usingade mwari ndozano raakafanira akuitira saka uri kufanira kungosarenda kuti mwari ndabvuma Ndiri mutadzi ndega, handigone kuzvibatsira. Ndine masimba akandibata, ndiri kuroya nekusada, ndine hun'anga. Wabvuma izvozvo, ropa riya riya iri rinotsvaira zvese nekuti wabvuma kuti unazvo zvivi, wobva waregererwa zvivi izvozvo. Saka zvivi zvinoregererwa neropa. Haleluya! Hakuna munhu anoregererwa zvivi neshoko shoko hariite kuti munhu aregererwe zvivi chinoita kuti uregererwe zvivi usati watomboziva vhesi imwe chete ukangoziva kuti jesu akadeura ropa pagorogota tikangokuudza nhau iyoyo isusu ndosaka zvakanzi endai munovataurira endai munoparidzira vanhu zvisikwa saka kuparidza kurevo kuti pane munhu anofanira kukutaurira zvawakatoitirwa iwe usati waziva ndosaka muchiona zano rasatani nhasi Nderekudzivisa vashumiri vakatakura evhangeri yechokwadi kuti vasasvike kuvanhu. Ndozano Satani raanoshandisa kuti vanhu vaparare, vanhu vaende kugehena. Anoavharidzira kuti vanhu vasa, vakatumwa neshoko rinovaponesa vasasvike muupenyu hwavo. Saka ndiri kuti panapa maringe neBhaibheri, vakafirwa naJesu vanhu vasingade Mwari. Vhesikulu 30. Nokuti zvinorema kuti munhu afire wakarurama, nokuti zvimwe mumwe ungatsunga kufira wakanaka. Ende ndochokwadi, munhu wese anoda kuzviidentifya kana kuti anoda kucherechedzwa nemunhu akanaka. Hapana munhu anoda kuzviidentifya kana kuti anoda kuzviisa kurudivi remunhu akaipa. Ndosaka even kubatsira chaiko, vanhu vazhinji vanoda kubatsira munhu vatanga vaziva kuti ane basa ripi rakanaka raakaita. Vanoda kuziva zvakanaka zvaakaita. haleluya saka shoko ramwari pana pariri kuti iro mumwe munhu angatotsunga kufira munhu akaita sei akanaka zvechokwadi zvikanzi nebhaibheri pano asi mwari anoratidza rudo rwake kwatiri pakuti kristu wakatifira tichiri vakanaka here tiri pakunaka here tiri pautsvene here kristu rudo mwari rudo rwake kunyika paya patinoverenga zhuwau trezhi inoti mwari akada nyika haana kuda nyika nekuti yanga ine vatsvene haana kuda nyika nekuti yakanga ine vanhu vanonamata ndosaka muchiona dambudziko rakaitika panguva yakauya jesu kristu vafarisee nekuti vakanga vachinamata vakanga vaine rele zvavo kunamata kwemutemo vaifunga kuti nekuti ndinogona kuita zvakati nekuti handina kuita upombwe nekuti inini handibe nekuti inini handina chandakatadza pamberi pamwari saka ndinotoenda kudenga asi pakauya jesu jesu anoti handina kuuya kuzoponesa vakarurama asi ndakauya kuzotsvaka vatadzi Ndochanga chiri chinangwa chekuuya kweMwanakomana waMwari panyika. Akavinga ivavo vakanga vasingazive Mwari, ivavo vakanga vari pakushaiwa simba, vakanga vari pakurasika, ivavo ndo vaakavinga. Haleluya! Saka ndosaka muchiona kuti pfambi nezvidhakwa zvaikurumidza kumhanya kuna Jesu kuti, Jesu, tibatsirei, tiregererei. VaFarisei vaitorwisa, vanhu vezvinamato vaitorwisa Mwanakomana waMwari, asi vatadzi vaikurumidza kucherechedza vachichema zvivi zvavo pamberi pake vachiregererwa kuti vabatsirwe vaiziva kuti ndiyo nzira inoita kuti zvandiri izvi ndigone kubatsirwa saka zvinonzi mwari unoratidza rudo rwake kwatiri pakuti kristu akatifira tichiri vatadzi zvino zvatakaruramiswa inzwai takaruramisirwa kupi takaruramisirwa muropa rake nekuti ropa ndo rine dzikinuro ropa rinoreva kuti kubva muantigo testamende zvainzi mhuya ine mhuka isina kuremara isina chipomerwa isina kushata zvaiitirwa kuti kana ropa remhuka iyo isina kuremara radeuka munhu uya uya auya ari mutadzi paanobata nemaoko ake gwayana riya riya richigwinha richifa richideura ropa ari kucherechedza mutadzi kuti inini ndini ndanga ndichifanirwa kunge ndichifa panzvimbo yegwai iri saka zvaiita kuti munhu aende aine pfungwa yekuziva kuti iye aifanira kunge afa asi kune gwai ramumiririra but now ropa iroro paraideuka riri remakwai ranga risingakwanise kubvisa chivi zvachose munhu aingodzokera kumba kwake hana yake isina kunatswa achinonotadza zvakare zvinoda kuti pakudeuka kweropa nguva iyoyo riri ropa remakwai zvairangaridza vanhu kuti vatadzi gore rega rega vairangaridzwa kuipa kwavo Asi muna Kristu Jesu, kudeuka kwakaita ropa raJesu Kristu harina kudeukira kuti tirangaridzwe kuipa kwedu. Rakadeukira kuti isu tirangaridzwe kuti Mwari atiregerera. Ndosaka nhasi nguva yese tinofanira kuziva kuti pakadeuka ropa, kurangaridzwa kuregererwa. Tiri kurangaridzwa kudzikinurwa, kwete kurangaridzwa zvivi. Aa, haticharangaridzwe zvivi zvedu, taakurangaridzwa kuti takadzikinurwa. ndosaka mushumiri wechokwadi nguva yese anoparidza haaparidzire kuti vanhu avarangaridzire kuipa kwavo mushumiri wechokwadi anoparidza achisiya vanhu avarangaridza kuti vakaita sei vakaregererwa vakakanganwirwa ndosaka vachinzi vaparidzi vanouya nerugare kana apinda pamba pemunhu anosvika nerugare haasi kuuya necondemnation haasi kuuya kozokondema vanhu kozovaratidza kuti vaipi vatadzi semaparidziro andiri kuita handina intention yekukuratidza kuti iwe uri mutadzi asi ndine intention yekukuratidza kuti pakutadza kwauri ikoko basa rakabatwa namwari akakuregerera akakukanganwira anokuziva huuya kwaari sezvauri izvozvo mwari akakuitira nyashakara akakudzikinura saka zviri kunzi takaruramiswa muropa rake haleluya takaruramiswa muropa rake right vhesi yobva yatiyo zvatakaruramiswa muropa rake tichaponeswa zvikuru sei pakutsamwa kureva kuti kutsamwa kuchatevera hakuchava nesimba pamusoro pevaya vaya vakaruramiswa muropa rake ndati ndine zvinhu zviviri zvandoda kutaura vanhu vanotaura nyaya yekuberekwa patsva asi hauberekwe patsva neropa ngatizivei kuti ropa rakadeukira rakadeurirwa munhu wese chinozoita kuti munhu aberekwe patsva kutanga abvuma kuti kune ropa rakandidzikinura ndiri kuti inini hauna rimwe simba rauchashanda naro kuti zvivi zvako zviregererwe asi kuti uberekwe patsva unofanira kuti ugamuchire mbeu yeshoko ramwari zvinhu zviviri zvakasiyana munhu anoregererwa zvivi neropa asi kuti munhu aberekwe patsva anofanira kugamuchira shoko ramwari saka vanhu vese vari kutenderera panyika hakuna munhu asina kuitirwa urongwa namwari munhu wese akaregererwa munhu wese akazikanwa namwari ropa repagorogota ndinofarira zhuwau anotaura kuna zhuwau kapituru u mm. João capítulo 1 versículo 29 João anotaura mashoko aya zvinonzi neshoko ramwari ava mangwana vakaona jesu achiuya kwaari akati tarirai gwayana ramwari rinobvisa zvivi zvenyika haleluya saka tiri kuona panapa kuti jesu kristu kubvisa kwaakaita zvivi zvenyika haana kuzvibvisa neimwe nzira kunze kwekudeurwa kweropa rake ropa parakadeuka ndo pakaita kuti zvivi zvevanhu vese zvibviswe munhu wese ari panyika bhaibheri rikuti zvivi zvenyika kureva kuti uya uya ari kutadza iko zvinozvi nyaya ichaita kuti aende kugehena haisi yekuti mutadzi Ndaitaura ndikati kune vhesi inonyatsobuditsa pachena kuti hakuna munhu achaenda kugehena nenyaya yekutadza kwake. Hakuna munhu anoenda kugehena nekuti muroi kana kuenda kugehena nekuti anoba kana kuti mutadzi kana kuti haaende kuchechi kwete hazviendese kugehena izvozvo chichakuendesa kugehena nekuti inzwai bhaibheri riri kuti hero gwayana ramwari rinobvisa zvivi zvenyika saka chii chii chaita kuti vaende kugehena kuramba gwayana ramwari ngativerenge vhesi yacho kuti zvijeke joao capitulo 3 haleluya joao capitulo 3 ngativerenge isusu pavhesiklo 19 16 nekuti mwari wakada nyika haleluya nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake wakaberekwa mumwe oga kuti ani nani unotenda kwaari arege kufa asi ave neupenyu husingaperi achaenda kugehena hausi kuenda kugehena nekuti uri mutadzi uno, uno, uno madoro kana kuti iwewe unoroya kana kuti unodhakwa a ah, chichakuendesa kugehena inyaya yekusatenda Nekuti Mwari akada nyika, haana kuda nyika nekuti yanga ine vanhu vakanaka. Taverenga vhesi yacho tichiri pakushaiwa simba, tichiri vatadzi, Kristu Jesu akatifira. Saka wakafirwa mukutadza kwako ikoko. Chichakuendesa kugehena inyaya yekuti wakaramba dzikinuro Mwari yaakanga akupa. mwari paakati iro gwayana ramwari iro iro gwayana rangu rinoita kuti zvivi zvenyika zvibviswe vanhu vairamba ndosaka nhasi kana vaparidzi vachiparidza jesu kristu unonzwa vanhu vachiseka vanhu vanoda vanhu vanovaparidzira nyaya yekupfuma panyama nyaya yekubata sirivha nendarama harisi riro vhangeri vhangeri kuparidzirwa ropa rakadeuka pagorogota kumunhu wese munhu wese akafirwa najesu asi musiyano ndeyokuti vamwe vacharamba vamwe vachabvuma vamwe vachasarenda kuti ndiri mutadzi zvechokwadi ndinokutendai makandipa nzira yekuti ndiponeswe makandiponesa nenyasha dzenyu ndosaka kuna vaefeso bhaibheri rinoti makaponeswa nenyasha zvisingabve pamabasa asi zvichibva panyasha dzamwari parudo rwamwari kana wazvigamuchira wazvitenda izvozvo wazvatopera watoponeswa chinoteera ndechekuti chienda unobhabhatidzwa haleluya anotenda akabhabhatidzwa achaponeswa ani nani anotenda kwaari kuti arege kufa asi ave neupenyu husingapere ngatiendei padhizasete inowai vhesi yandinoda chaizvo vhesi iyoyi nerimwe gore ndakati ndiri kuafrica disuri pakati peusiku ndaexperienza Chimwe chiitiko chakaitika pandiri padiki diki ndichinzwa kuti mweya wangu uri kupera ndikatanga kufunga kuti zvino ndinomira ndakaita sei pamberi paMwari. Ndakanga ndarohwa nemwoyo ndikanzwa kuti pano ndiri kufa, pane zviri kuitika pano, mweya wangu uri kupfuura, mweya wangu uri kupera. Ndakafungisisa kwazvo pamusoro pekurarama kwangu mukati memwoyo wangu. mukauya inzwi richitaura vhesi iyoyi kuti mwari haana kupa mwanakomana wake kuti atuke nyika naye nekuti kazhinji kacho vanhu vakawanda vanovhunduka kana rufu rwasvika pauso hwavo ndipo panorasa vanhu kutenda ndosaka ndichiti inini munhu asati abuda mumutumbi uno uchiri panyika ino nyatsocherechedza kuti mumwoyo mako wakagamuchira here rugare runoti kana rufu rwasangana newe rwava kuuya unoti aiwa huya ndakagadzirira kuenda kumusha vanhu vazhinji vanomirira kudzimara vakufa ndopavanoda kuchema kutsvaga rugare pamberi pamwari asi musi iwoyo ndakadzidza kuti hazvitsvagwe panguva yekufa asi chinhu chimwe chete chaunofanira uinacho muzuva ranhasi kutenda zvakaitwa namwari pamusoro peupenyu hwako kugamuchira basa rakapera kare pagorogota ndo chandakacherechedza kuti hakuna munhu hama dzangu anokwanisa kuzvibatsira panguva yekufa izvezvi nhasi uchinzwa inzwi rake usaomesa mwoyo wako wana ashuwarenzi wana unyatsodzikama kuti zvechokwadi iwewe zvivi zvako zvakaregererwa nhasi ndo zuva rekugadzirira nhasi ndo zuva rekugadzirisa ukama hwako namwari saka ndakapuwa vhesi iyi pazuva iroro dhizasete nokuti mwari haana kutumira mwanakomana wake panyika kuti atonge nyika asi kuti nyika iponeswe naye haleluya vhesi iyi yakaita chirevo muupenyu hwangu musi iwoyo ndakatanga kuidzokorodza ndichinamata kumwari hamuna kupa mwanakomana wenyu kuti inini nditukwe kana kuti ndiparare asi kuti ndiponeswe ndakatanga kunzwa rugare mukati memwoyo wangu kune zvimwe zvinhu hama dzangu munhu achiri mupenyu achiri neutano ukamutaurira nyaya yekudzikinurwa nekuponeswa chinhu chemhanga manga hazvina maturo nekuti uchiri kufema uchiri mutano asi zuva richakwana rauchatsvaka nyasha nemisodzi asi ndinovimba hazvizoite saisau akazoti mukuchema akashayirwa nzvimbo yekutendeuka nhasi ndozuva nenzvimbo yekutendeuka uchiri ku uchiri mutano uchiri kunzwa haikona kutora simba rako rese kuripa kuna dhiabho wozoti waa murwere ndopawaakuda kupa mwari upenyu hwako nhasi kana uchinzwa inzwi rake haikona kuomesa mwoyo wako haleluya saka handei neshoko nekuti ndati inini hakuna munhu achaenda kugehena nechikonzero chekuti mutadzi kana chekuti iye anobata mabasa erima chichaendesa vanhu kugehena kusagamuchira basa rakapera kare pagorogota shoko ramwari rinoti kudai pavhesiku dizoito unotenda kwaari haatongwe amen, amen. unotenda kuna jesu kristu kwete unotenda kuchinamato kana kuigrezha yako aa kwete unotenda kuna pastori kana unotenda kune maapostora kana kune muprofita unotenda kwaari nekuti vaprofita vese vechokwadi vanowirirana chinhu chimwe chete sezvazvakanyorwa kuna atoshideshi zvinotaurwa kunzi vaprofita vese vanowirirana kuti ani naani unotenda kuzita rake uchaona kanganwirwo yezvivi haleluya saka ani naani unotenda kwaari amen ani naani unotenda haatongwe
asi usingatende kwaari watotongwa nokuti haana kutenda inzwai kupi kuzita romwanakomana wamwari wakaberekwa mumwe woga kutongwa ndekuku kuti chiedza chakatosvika panyika asi vanhu vakada rima kupfuura chiedza vhesi iyi ndinogona kutaura zvakawanda nayo asi ndo chokwadi vanhu vanoda rima kupfuura chiedza unoona nezvibereko zvemabasa avo saka nokuti mabasa avo akaipa ndosaka vanhu vasingadi kuenda muchiedza nekuti zvinozovhenekera mabasa avo nokuti mumwe nemumwe unoita zvakaipa unovenga chiedza Haauyi pachiedza kuti mabasa ake arege kubudiswa pachena, asi unoita zvokwadi unouya pachiedza kuti mabasa ake avonekwe kuti akaitwa muna Mwari. Ndiri kuti kudii kwamuri, hama dzangu, imi mose muri kunditeerera? Ndiri kuti hakuna kuenda kugehena kana kufa uchiti mwari anokurasa nechikonzero chekuti hausi kunamata kana kuti nekuti uri mutadzi nyaya iyoyo pamberi pamwari yakagadziriswa kare yekuti uri mutadzi iwewe ndouri kufanira kugamuchira nhasi ndokusaka hama dzangu hama yako kana ikafa hazvibatsiri kuti toyozoparidza parufu rwake ndosaka vashumiri vakawanda vasinei nechekuita nekudzikinurwa kwevanhu vanofarira chaizvo chaizvo kuparidza parufu nekuti vanofarira kupiwa kamari kekuti vataure zvekunyepa parufu rwemunhu wawakanga wasingazive akafa asingatendi kumwanakomana wamwari akafa achizvidza basa rakaitwa namwari pagorogota anouya kuzotaura ipapo ndozvaanobhadharirwa achiti aiwa aenda kuna mwari aiwa mwari amugamuchira mwari amutora aiwa musachema azorora munhu anonyepa parufu rwemunhu akafa asati atenda kuna jesu kristu kana tichiuya kuzoparidza parufu hatisi kuzoparidzira afa afa nguva yake yapfuura nekuti kutenda kwake kwaifanonge akatenda achiri mupenyu akaramba nako akaenda saka chokwadi ndechekuti wese anoramba mwanakomana wamwari atotongwa bhaibheri rinoti kuna hahebreo kapitiro 9 vesikulu 28 zvakatemerwa munhu wese kuti afe kamwe chete kutonga kuzogotevera ndozvazviri hama dzangu saka kana tichitoparidza parufu tiri kuparidzira iwewo wasara kuti tikuyeuchidze kuti ukasagamuchira mwanakomana wamwari watotongwa ndo zviri kutaura vhesi bhaibheri riri kuti kana usingatendi kumwanakomana wamwari watotongwa asi wese anotenda haatongwe haleluya anoponeswa saka nhau hombe haisi yekujoina chechi nhau hombe ndeyekutenda kuzita remwanakomana wamwari ropa rakadeuka ndo rinoita kuti munhu aregererwe zvakaipa kuberekwa patsva hakuuye neropa aa ropa rinokudzikinura ropa rinokubvisira zvivi ropa rinokuti aiwa waregererwa wakanganwirwa ngatiendei kuna vaefeso kapitiro umu mm. haleluya vaefeso kapituro 1 vaefeso kapituro 1 tiverenge vesikuru sete vaefeso kapituro 1 vesikuru sete amen shoko ramwari rinotaura pano tichingocherechedza nyaya yeropa vaefeso kapituro 1 vesikuru 7 uyo tikabva nayo pasinku akatitemera kare ndimwari uyu kuti na Jesu Kristu kwete nemumwe munhu. Ngatisiyanei navanhu vese vari panyika. Munhu wese ari panyika anofanirwa kunzwisisa kuti iye munhu, ndosaka chechi yaJesu Kristu fundadori wayo ndiJesu pachake. Asi dzevanhu ndodzavanofunga kuti kana vakasataura zvemuprofita wavo kana zvavakasataura zvemunhu wavo zvafundadhori weigreja yavo vanofunga kuti havachaponeswe bhaibheri pana parinoti mwari akatitemera kare kuti najesu kristu kwete napauro kwete naisaya kwete naani asi najesu kristu tiitwe vanakomana vake haleluya sezvaakafadzwa pakuda kwake kuti kunaka kukuru kwenyasha dzake dzaakangotipa hake mumudikanwa wake hauna kudzitenga hauna kudzishandira wakangodzipiwa hako nyasha idzodzo mumudikanwa wake kurumbidzwe uyo mudikanwa iyeye uyo Jesu Kristu iyeye watine dzikinuro maari neropa rake, ndiko kudini? Iko kukanganwirwa kwokudarika kwedu nokuwanda kwenyasha dzake. Hapana kuregererwa zvivi kana pasina ropa rakadeuka. Ropa raJesu, hama dzangu, rakadeurirwa nyika yese. kune chibayiro chezvivi zvenyika chakapiwa pagorogota kujerusarema kunze kweguta jesu akapiwa sechibayiro chezvivi zvevanhu vese saka nhasi unoita sei kana uri mutadzi uda kuenda kudenga iwewe unoti mwari akubatsire unosarenda upenyu hwako unogamuchira unotenda kuna jesu kristu wosarenda upenyu hwako kuti mwari ini handina simba ndasarenda upenyu hwangu kwamuri ndinokutendai nenzira yamakandigadzirira kare nzira yekudzi kudzikinurwa nekuregererwa kwangu zvivi, wotenda, wopupura Jesu seMuponesi wako, sezvinotaurwa neShoko raMwari, kuti kana watenda mumoyo mako kuti Mwari akamumutsa kuwakafa, wotenda mumoyo mako kuti Jesu Kristu ndiye Ishe, wopupura zvinhu izvozvo zvawatenda mumoyo nemuromo wako, Bhaibheri rinoti uchaponeswa. inyaya yekutenda zvakaitwa namwari kare hauna imwe nzira mwari yaanokuponesa nayo kunze kwekugamuchira nekutenda basa rakaitwa namwari pagorogota haleluya nekuti jesu akaitwa chakaipa akaitwa chituko kuti inii newe tidzikinurwe saka ndataura chinhu chimwe chete ndoda kuverenga vhesi yokupedzesera panhau iyoyi ndoenda pachinhu chechipiri eh, nguva yangu ichinditendera pano handei kushoko ramwari kuna hebreo kapituru uh, ah, 9

mozesi anzi achiti nekuti pari kutaurwa nyaya yakaitika kuna exodo exodus kapituru 24 ndo nhau iri kucherechedzwa pano kana tikaitangira yedu patizanove nokuti zvirevo zvose zvakati zvataurwa kuvanhu vose namozesi sezvaakareva murayiro iye akatora ropa remhuru nerembudzi pamwe chete nemvura namakushe matsvuku nehisopi, akasasa bhuku imene navanhu vose, achiti paaisasa vanhu neropa riya riya iri nebhuku riya riya iri, aiti, Iri iropa resungano yamaka, uh, yamakarayirwa naMwari. Uyezve wakasasa saizvozvo neropa tebhanekeri nemidziyo yose noku, yokushumira nayo Vintidosh, Zvirokwazvo, tingati pamurairo zvinhu zvinenge zvose zvinonatswa neropa uye kuti kusine ropa rinoteurwa hakune kanganwiro saka hapana munhu anokanganirwa zvivi ndosaka kunyange munhu akati aziva bhaibheri zvinengei hazvipe munhu dzikinuro variko vanhu vari kudzidza bhaibheri siku nesikati Waridzidza kudaro wopiwa chitupa kunzi aiwa wapasa bhaibheri reka ndikutaurire nechitupa ichocho unongoenda kugehena nacho nekuti hakuna munhu anowana kunatswa nekuti averenga bhaibheri kana kuti aziva bhaibheri asi munhu anowana kanganirwo yezvivi neropa rakadeuka kana pasina ropa rinodeurwa hapana munhu anoregererwa chivi saka ndiri kuti chinhu chekutanga unoregererwa sei zvakaipa zvako iwewe haudi ropa rembudzi haudi ropa remhuka unoda ropa rajesu kristu ropa remwanakomana wamwari nekutenda kuzita rake unowana kanganirwo yezvivi iri iropa resungano itsva rakadeurirwa vazhinji kuti varegererwe zvivi saka pasina ropa hapana dzikinuro hapana ridensawo chinoita kuti munhu aregererwe zvivi iropa asi chii chinoita kuti munhu aberekwe patsva harisi ropa asi imbeu yeshoko ramwari zvinhu zviviri izvozvo kune munhu nhasi anofanirwa kuziva ndati ropa rakadeurirwa nyika yeshe asi zvaakumunhu kuzvitenda nekuzvigamuchira uyezve zvaakumunhu kuti kuti achiberekwa patsva ndo paakuchida mbeu kuti idyarwe mukati memwoyo wemunhu kuti upenyu hwangu uchirarama huyauyawo wawaregererwa neropa huya uya wawakaberekwa mahuri huya uya uchirarama upenyu hutsva zvaakuchida mbeu yeshoko ramwari kana munhu akasaberekwa patsva haaone umambo hwekudenga unoberekwa nei unoberekwa nembeu yeshoko ramwari ngatiende isusu kuna eh, jakobo kana kuti tiago kapituru u vesikulu diza dizoito Haleluya. Tiago capítulo 1, versículo 18. Shoko raMwari riri kuti pano, nokuda kwake iye Mwari wakatibereka nei?

aumbwe mumimba yaMary nekuti Mary anga agamuchira mbeu yeshoko yechipikirwa yakanga yapikira pamusoro pekuuya kwaJesu. Saka Jesu ndiye chisikwa chekutanga pamberi paMwari, ndiye chisikwa chekutanga panyika kuberekwa nembeu yeshoko raMwari. Jesu Kristu ndiye chisikwa pakati pehama zhinji, ndiye dangwe pakati pehama zhinji. Jesu ndiye wekutanga kuberekwa nemweya nembeu yeshoko raMwari. Ndosaka mweya mutsvene akafukidza Mariya mushure mekunge Mariya atenda nekugamuchira mbeu yeshoko raMwari. Dai Mariya akaramba chipikirwa chembeu, akaramba shoko riya rakanga rataurwa nemutumwa kuti ndoo zvazvakanyorwa, nekuti Mariya akanga abvunza kuti zvichaitika sei, nekuti ini handinombobvira ndaziva murume zvamuri kuti ndichabereka mwana womukomana. Zvikanzi mweya mutsvene uchakufukidza. Maria ndokubva agamuchira mbeu iyoyo yeshoko rakataurwa naMwari kuburikidza navaprofita. Mweya mutsvene kwakuuya pamusoro pembeu iya kwakufukidza. Ndosaka Jesu achinzi mwanakomana wemweya mutsvene. Chakaberekwa naMaria chakanzi ndiwo mutsvene wokumusorosoro. Chii chinotanga? ikugamuchira mbeu yeshoko mweya uya uya wozouya pamusoro ndosaka iwe kuti uwe chisikwa chitsva zvinotora kuti ugamuchire mbeu yeshoko ramwari woibvuma sezvairi yakadaro haidi kuwedzerwa haidi kutapudzwa mbeu yembwa ndeyembwa mbeu yemunhu ndeyemunhu hapana dzimwe siensiya dzinodiwa kana zvinofanirwa kuitwa kuti utore mbeu iyaiyai utange kuigadzira muchimiro chako unongoisiya iri zvairi ndokuti iburitse zvirurudzi rwayo saka mbeu yeshoko ramwari inoburitsawo vana vamwari asi inogamuchirwa ngandiverenge pana jakobho pano

Nomwoyo munyoro, chii ichocho? Shoko rakasimwa mumwoyo menyu rinogona kuponesa mweya yenyu. Chinoponesa mweya wemunhu chinoregerera zvivi zvako iropa asi chinoponesa mweya wako ishoko mbeu yeshoko kana waigamuchira ndiyo inoita kuti mweya wako uberekwe patsva mweya wako uponeswe ngatinzwei panapa Mugamuchire nomwoyo munyoro shoko rakasimwa mukati menyu rinogona kuponesa mweya yenyu. Ukaramba shoko raMwari mweya wako haugone kuponeswa. Ukaramba shoko raMwari haugone kuberekwa patsva. Ukabe, ukaramba shoko raMwari haukwanisi kuva neupenyu hutsva. Unoitwa chisikwa chitsva bedzi. neshoko ramwari ndosaka nhasi uno machechi akawanda pavanenge vachitsanangura shoko ramwari vachiriwedzera vachiritapudza vari kuuraya vanhu kuti vanhu vave vezvinamato asi shoko rikatendwa semataurirwo arakaita richibuda pamuromo wamwari rinokuita kuti uve mwana wamwari ndo rinoita kuti uve chisikwa chitsva ndo rinokupa upenyu hutsva vesikulu 20 dos ivai vaiti veshoko musava vanzwi voga muchizvinyengera nokuti kana munhu ari munzwi weshoko asati ari muiti waro wakafanana nomunhu unoona chiso chake chaakaberekwa nacho muchionioni nokuti unozviona ndokuenda ndokukanganwa pakarepo kuti wakadini, asi munhu unocherekedza murayiro wakakwana, uyo murayiro waka wokusunungurwa akaramba achidaro asati ari munzwi unokanganwa asi muiti webasa iye ucharopafadzwa pane zvaanoita haleluya saka mbeu yeshoko ramwari ndo inoita kuti tiponeswe nekuberekwa patsva Pe, pedro primeiro pedro

ndati inini hakuna dzikinuro kana pasina ropa asi kana wadzikinurwa chaakudiwa manje chaakudiwa kuti uwe neupenyu hutsva hakuna upenyu hutsva hwaunowana kana usinawo mbeu yeshoko ramwari takadzikinurwa nei sezviri kutaurwa napedro achiwirirana pano nemamwe magwaro ese ataverenga vesiclu dizanove asi neropa rakristu takadzikinurwa neropa raKristu seregwayana risina charingapomerwa, risino ruvara. Ukasa, ukasavimba neropa iri ukaramba ropa raJesu Kristu, iwe wakauya panyika ino uri mutadzi. Hausi mutadzi nekuti unonwa doro, uri mutadzi nekuti wakatoberekwa uri mutadzi. saka hakuna munhu achazviponesa nekujoina chechi uri kutofanira kutobvuma kuti uri mutadzi kuti ropa riye rive nesimba rekuti uregererwe zvakaipa zvako ukanganirwe namwari saka bhaibheri riri kuti risino ruvara vhesi 20 vhesikulu 20 iye jesu kristu wakazikanwa kare nyika isati yavambwa asi wakaratidzwa pakuguma kwenguva nokuda kwaani kwedu imi munotenda naye kuna mwari haungatende kuna mwari pasina jesu kristu unonzwa vanhu vachiita aiwa mwari tinomuda asi zvajesu hatizvide nekuti jesu mwari wewarungu jesu aiwa akauya nevanhu aa bhaibheri kuti unotenda kuna mwari kuburikidza naye kana watenda kuburikidza najesu kristu kuna mwari unoitwa mwana wamwari sezvinotaurwa kuna vagaratiya 3 vese 6 luvindi seji kuti imi mose muri vana vamwari kuburikidza nekutenda muna jesu kristu saka kuburikidza naye munotenda kuna mwari wakamumutsa kuwakafa akamupa kubwinya kuti kutenda kwenyu netariro yenyu zvive kuna mwari vididosh zvamakanatsa mweya yenyu tinoinatsa nei mweya yedu tinoinatsa muchiteerera zvokwadi zvokwadi chii ishoko ramwari kuti mude hama nokusanyengera ndosaka vese vanonzi vana vamwari nhasi vatinoti vana vamwari vane rudo pakati pavo vanodanana hapana kaini naabheri pakati pevana vamwari vana vamwari vanodanana nekusanyengera kwete kunyengera kwete rudo runouya nemuromo asi nemabasa ruchiuraya rudo rwechokwadi pakati pehama runoratidzwa nezvibereko hanzi naishe jesu dananai naizvozvo nyika ichaziva kuti muri vadzidzi vangu chinhu chekutanga tanga pakati pevana vamwari rudo ndozvaunoziva nazvo kuti wakanatsa hana yako nechokwadi rudo pakati pehama ende rudo runofukidza zvivi zvizhinji hakuna mwana wamwari anomhanya achitaura zvivi zvevamwe sezvaunoziva kuti tese takadzikinurwa neropa tinonamatirana tinoregererana tinonzwirana mwoyo murefu tinonzwirana tsitsi sezvatakaregererwa tinoregererana ndo zviri vana vamwari izvozvo Ndo chiratidzo chehupenyu zvino kana pari paigreja pakuti hama dzinopota dzichinyombana nekunyeyana hama dzinorevana hanzvadzi nehanzvadzi vanenge vachiitirana makuhwa igreja iri muchimiro chewakaipa kana iri igreja iri kuvakwa najesu kristu rudo pakati pehama kudanana tisina kunyengera ndo chiratidzo chehumwana hwamwari ichocho tisingaite sakaini akauraya munin'ina wake imi munotenda naye okay vesikuru vindidos zvamakanatsa mweya yenyu muchiteerera zvokwadi sorry kuti mude hama nokusanyengera munofanira kudana zvikuru nomwoyo wose nekuti makaberekwa kutsva haleluya makaberekwa kutsva zvisingabve pambeu inoora asi pane isingaore inzwai neshoko ramwari benyu rinogara nokusingaperi nokuti nyama yose yakaita souswa nokunaka kwose seruva rouswa hunosvava neruva rinowira pasi asi shoko rashe rinogara nokusingaperi ndirori shoko romufaro ramakaparidzirwa amen Shoko rikaparidzwa rikatendwa, anoritenda shoko iroro ndiye anoberekwa patsva, anoramba shoko raMwari, kunyange tichiziva kuti ropa raJesu Kristu ndorinotidzikinura. Kana wazvitenda, zvivi zvako zvinoregererwa. Asi kana yava nhau yekuberekwa patsva, wava kuda mbeu yeshoko raMwari. Kuna Luka, Luke kapituru oito vesikulu onze inotibudira pachena ichitaura iyo pano. Lucas capítulo 8, versículo 11. Ishe Jesu vachitaura mufananidzo vanotaura vachidudzira mufananidzo wavakanga vataura maererano nemukusha akakusha mbeu ishe jesu vanoti pavhesikuru 11 nokuti mufananidzo ndiwo mbeu ishoko ramwari zvoreva kuti mifananidzo yese jesu yaipa pamusoro pekukusha aida kuratidza kuti mbeu ishoko ramwari mumufananidzo iwoyo tinoenda kuna mateyo 13 ndichapedzera ipapo ishe vachititendera mateyo 13 mateyo 13 ishe jesu vachitora pamusoro pemufananidzo vanozoududzira mufananidzo iwoyo pavesiklo 36 ishe jesu vanotaura ivo pano vachiti zvino jesu akati aendesa vanhu vazhinji akapinda mumba vadzidzi vake vakauya kwaari vakati tidudzirei mufananidzo wamasawi omunda akapindura akati unokusha mbeu yakanaka ndiye mwanakomana womunhu munda inyika mbeu yakanaka ndiwo vanakomana veushe mashawi ndiwo vanakomana wowakaipa Rangarirai kuti panyika pane mbeu mbiri pane mbeu yakauya neshoko ramwari avanova ndoo vana vamwari vana veumambo pane mbeu yamasavi vanova ndoo vana wewakaipa tese tiri vanhu vamwari asi hatisi tese vana vamwari pane musiyano wakasikwa namwari hongu asi hauende kudenga nekusikwa namwari unoenda kudenga nekuberekwa kutsva nembeu yeshoko ramwari kuti unzi mwana wamwari uri munhu wamwari asi uri mwana wamwari here Hatijoine chechi kuti tive vana vaMwari. Tinogamuchira mbeu yeshoko raMwari. Tinotenda kuna Jesu Kristu kuti tive vana vehumambo, vana vehushe. Vhesikuru 39. Muvengi wakakusha ndiye Dhiyabhorosi. Kucheka ndiko kuguma kwenyika. Vacheki ndivo vatumwa. Zvino mashawi sezvaanounganidzwa achipiswa mumoto ndizvo zvichaita pakuguma kwenyika. Mwanakomana wemunhu uchatuma vatumwa vake Vanhu vagounganidza muushe hwake zvose zvinogumbusa, navanoita zvisakarurama vachavakandira muvira romoto, ipapo pachava nokuchema nokugeda-geda kwemeno. Izvi hazvidi, hama dzangu, hatiparidzire kutyisidzira vanhu. Tinoparidzira kuti tipanane kuvhurwa maziso, tinzwisise kuti kana munhu akasava chikamu chembeu yaMwari kuburikidza neshoko, kwazviri kugumira idziva remoto. uchida usingade uchiramba uchibvuma kunyange ukaramba uri panyika kuti hakuna mwari asi unozozviona bedzi shoko ramwari haridziviswe vese vanogumbusa nevanoramba kugamuchira mbeu yeshoko ramwari nevari muumambo hwowakaipa vanosimudzira mabasa erima kuguma kwavo hanzi idziva remoto asi tine nzira mwari akatigadzirira kuti tisasvike ikoko ngatitende kuna jesu kristu ngatigamuchire mwanakomana wamwari jesu kristu ngatitende kuropa rakadeuka pagorogota nekuda kwedu kuti tidzikinurwe kuti tive vana vezvokwadi kuburikidza neshoko rezvokwadi mwari akukomborerei mwari akuitire zvakanaka ndataura zvinhu zviviri nhasi ndati zvivi zvinobviswa neropa unoregererwa neropa unodzikinurwa neropa ropa rakadeukira munhu wese ukangobvuma ukangobvumirana namwari maererano nenhau iyoyo watoregererwa kuipa kwako kwese hazvinei kuti wakaita zvivi zvinengei hanzi naisaya Umm vesikuru Dizoito huyai titaurirane kunyange zvivi zvako zvakatsvuka seropa ndichazviregerera ndichazvichenesa sechando iwewe ndiwo une sarudzo kubvuma kana kuramba ndinoti muzuva ranhasi kana uripo une mwoyo uri kuti ini ndinoda kugamuchira ini ndinoda kutenda kumwanakomana wamwari nekuti chinotadzisa vanhu kupinda muushe ndanga ndichida kutaura kuti israeri chaiyo payakabuda muijipita yakabudamo yese iri pasi peropa rakadeuka gwayana rakadeu rakaurayiwa ropa rikaita sei rikaiswa pamagwatidzo emukowa vanhu vese vakaponiswa muisraeri zvisinei kuti ndiani asi pavakabuda vari pasi peropa vazhinji vavo chavakadzikinurirwa vakadzikinurirwa kuti vaende kunyika yekuzorora asi vakazosvika here kunyika yekuzorora shoko ramwari rinoti havana kusvika nekuda kwekusatenda kwavo Ropa radeuka kuIjipita, vanhu vaponeswa parufu kuIjipita, asi vakatadza kusvika kunyika yekuzorora. Chikonzero chei? Nekuda kwekusatenda kwavo. Ukasatenda zvipikirwa zvaMwari, ukasatenda shoko raMwari, hausvike kunzvimbo yekuzorora, hauende kuaribatamento. Chikonzero, kunyange ropa rakadeuka pagorogota ukabvuma, asi kusatenda zvipikirwa kunokutadzisa kusvika munguva yekuzorora. Zororo richiripo, asi vanotenda zvipikirwa zvaMwari ndoo vachasvika ikoko, ndoo vachaona zvichizadziswa. Delfta Bensoe, Mwari akuitire zvakanaka mose, Mwari akukomborere, ndichanyengetera, ndichanamata. Maita henyu Mwari waAbrahamu, Mwari waIsaka, Mwari waJakobho. Shoko renyu ibenyu rine simba. rinobaya kusvika panoparadzana mwongo nomweya mukati mehana dzevanhu mwari ipai kutenda muhana dzavanhu venyu vanga vachinzwa shoko richiparidzwa inyasha makatidzikinura neropa zvino chitibatsirai titende nekugamuchira mbeu yeshoko renyu mwari tirambe tichirinda zvipikirwa kuti tisvike munzvimbo yekuzorora pamweya yedu maita neshoko renyu masikatano Komborera vanhu venyu vose, muvaropafadze nokuvasimbisa. Kudzima riri kusangana zvakare. Ndatenda. Ponesai vanoda kuponeswa, vanoda kutenda nevari kugamuchira. Kwese kwese, Mwari, muri kuvaona ndimi. Vagamuchirei muzita raJesu Kristu muponesi wedu. Amen. Haleluya. Tinosangana svondo rinoteera. Zita rangu ndiri Maudhazi Ernesto Davidi. Nyumero yangu yeWhatsApp oito cinco vinte setenta três noventa e três oito. Kana vanoda kundifonerawo paoito quatro setenta e três um, uh, stentai doge uh, dash sento ikwanentai kwatru um, mwari vamuitire zvakanaka mwari vamukomborerei tinosangana pachirongwa chinoteera svondo rinouya del zvabensoe amen shalom tinzwe tose nziyo iri pano iri kutaura pamusoro pemuchinjikwa Foina Cruz, Foina Cruz. Hapana imwe nzira yatinogamuchira chiedza kunze kwekutanga taona. Ipapo pamuchinjikwa ndo pane basa, ndo pane upenyu hwokudzikinurwa kwedu. Shalom, Maranatha. Amen.